Illum qegħdin niċċelebraw it-tlettax il-Ħadd fi żmien komuni u qed insiru nafu lil Ġesù billi nidħlu fil-ħajja tiegħu, mhux naqraw biss xi rakkont fuqu, imma Naraw Ġesù x'kien jagħmel, u Ġesù dejjem mal-poplu. U llum il-Vanġelu jġibilna l-mirakli, żewġ mirakli li huwa għamel. Nafu li forsi llum ngħidu l-mirakli għadda żmienhom. Ġesù m'għadux jagħmel mirakli. Iva, Ġesù jagħmel mirakli. Imma ħafna drabi aħna ma naqrawx is-sinjali taż-żminijiet. Ħafna mirakli li jsiru. Imma ħa nidħlu ftit fil-Vanġelu tal-lum. Ġesù meta kien jagħmel xi miraklu dejjem ġeneralment kien jispiċċa il-fidi tiegħek fejqitek. Jew il-fidi tiegħek dan ġara minħabba li inti temmen. il-fidi tiegħek. U llum għandna żewġ mirakli ta' fejqan. Però barra l-fejqan għandna xi ħaġa aktar importanti. Għandna żewġ nisa. Żewġ nisa, għandna mara li kienet ilha marida bi tnixxija tad-demm għal tnax-il sena u għandna tfajla ta' tnax-il sena. li kienet fil-bidu tagħha li ssir xebba. Żewġ nisa, importanti li nnutaw dan, għaliex il-mara fis-soċjetà Lhudija kienet imwarrba li hija mara. Issa dawn in-nisa kellhom, waħda kellha tnixxija tad-demm u t-tifla kienet mejta. U l-Lhud kienu jemmnu li din kienet impurità, jiġifieri imċappsa bid-demm, kienet xi ħaġa impura. U għalhekk min kien impur ma kienx ikollu l-lok tiegħu fis-soċjetà, fil-belt, kien jiġi mwarrab, marġinalizzat. U għalhekk, u għalhekk, Kemm il-mara li hija marġinalizzata tiġi tidħol fil-belt u timxi wara Ġesù. U hawn Ġesù fil-fatt se jgħallimna ħaġa importanti. Il-mara misset lil Ġesù għax kellha l-fidi. Mela hija mpura skont il-Lhud u min imiss magħha jsir impur. Jiġifieri kieku Ġesù, biex ngħid hekk, kien imissha kienu jgħidulu li huwa mpur. Imma l-mara baxx baxx tidħol u tmiss il-libsa ta' Ġesù. Kieku ndunaw biha kienu jħaġġruha. U għalhekk Ġesù jgħallimna, meta missietu jgħidilhom, min missni? Fil-fatt il-Lhud U l-appostli stess daħqu biha, qalulu, Mgħallem, minn dawn in-nies kollha fejn nafu min missek? Imma Ġesù ried jagħmel dak l-att pubbliku, ried juri biex ikisser il-preġudizzju kontra kontra l-impurità, kontra dawn in-nies li kienu marġinalizzati b'warba. U hekk jgħidilha, Min missni? Jien, Mgħallem, il-fidi tiegħek fejqitek, u għalhekk isir xi ħaġa pubblika. L-istess ħaġa ġara t-tifla li mietet, missierha, Ġajru, it-tifla mietet, le, ma mietietx, Ġesù qalilha, it-tifla hija rieqda, il-fidi tiegħek fejqet lit-tifla. Għalhekk Ġesù barra li għamel iż-żewġ mirakli li hija xi ħaġa li aħna ma nistgħux nagħmlu, il-għaliex Alla biss jista' jagħmel il-mirakli, huwa jgħallimna dawn l-affarijiet illi forsi kienu fil-kodiku tal-Lhud imma Ġesù jrid ikissirhom. Mela żewġ nisa Waħda mietet u għalhekk twarrbet mis-soċjetà u l-oħra minħabba li kienet impura skont il-Lhud kienu mwarrbin jersqu lejn Ġesù u Ġesù barra l-miraklu li jfejjaqhom jerġa' jaċċetthom fil-komunità. Din hija t-tagħlima prinċipali ta' dawn iż-żewġ mirakli. U għalhekk aħna wkoll ħafna drabi nagħmlu differenza inwarrbu. Imma interessanti li Ġesù jilqa' lil dawk li s-soċjetà twarrab. Mhux biss jekk il-Lhud kellhom dan il-kodiku biex ngħidlek tal-impurità, aħna fi żminijietna għandna forsi r-razziżmu, forsi nagħmlu differenza bejn is-sinjur u l-fqir, l-intelliġenti u dak li forsi m'għandux skola daqs l-ieħor, nagħmlu differenza. Imma Ġesù jilqa' lil kulħadd. U għalhekk għandna żewġ nisa li Ġesù, minn imwarrba mis-soċjetà, u aktar u aktar x'kienu nisa, jaċċetthom. Jerġgħu jidħlu fil-komunità biex hekk jerġgħu jħossuhom parti minn din il-familja ta' Ġesù ħalli jkomplu jgħixu l-kelma tiegħu u jagħtu xhieda tagħha. Il-paċi magħkom.